Iň bet samsa nirdelini biz aýdyp bereris. Restoranlara giremizde moşly moşly samsalaryndan ýer göremiz. Süke bizere üç de samsa ber. Iň ýagşysyndan ber hoşuma. Kafeniň içinde ýeri ýokdy bizi balkona goýdular. Öde garsa toplap gömdüme ýa. Bir sany muhna Napoleon geldi. Ýagy az geldi i duzy kän hokadar. Akara myhma söýligi bar eken. Tamdyryň yzy bar.
Hamyry maňa testasyn nraýs etdi okadar. Aý indi nere gidämis? Indi samsaland.
Samsalentde Döwran atanyň ýanyna gitdik.
Gitdik.
Nirde o? Şu. Harda?
Reske oturdyk. Reski menü geldi we bellemeli zat şu ýerde reski 40 lira samsa. Iň gymmat samsa şu taýda diýip bilýäs poka şto. Dizaýn barada.

Aý karoçe geldik hazir samsa syparyş beremiz gany samsasy näge gerek eken samsasy kyrk dan başlar eken ä munuň. Parh etdiňmi?
Japbaklarda ýeňňije diwarlarynda suratlar bardy, bu ýerde diwarlarda suradam ýok. Ýok men pesde özüniň ine bu başlygynyň maketini gördüm bäh. Natrem özüniň suraty barmy? Ýok da ho maketi bar eken. Döwran atanyň. Az bir ýerinde bar surat eşimiz. Bäş minut geçdi ofisant gelenok entek. Samsa fiçi we manty bar başga hiç zat yok. Salatalar bar. Ady samsalam da şonuň üçin hem. Hä gowy pikir.
Köp magtadylar toka Döwran atanyň ýerine zadyny dediler. Nazli görem soňuňa göre. Şo zakaz berse bolar. Üçte samsa. Üçte samsa.
Üçte samsa bolar. Çaý içeseňmi? Hawa eýe zaý bar. Hawa ber. Birtane çaý. Julukam bara.
Bu žertwa prosta tak däl. Her dynç güni adamlar biraz gynanýar. Bir topar restoran bar nirä gitjegini bilmeýär. Uly masştabnyý soraga jogap berýäs şu wagt, şu gün. Şu bölümde. Men doýam ýok düşünesenmi. Mundan soň nirä gidämiz? Mundan soň
Aşgabat bar. Doganlar ýa barsa iki de samsaýmyz. Iki de däl.

Näme pikiriň bar?
Birinji gezek gelýäňizem siz? Hawa. Birinji gezek iýjek bolýaňyz. Göwnüňizden ýarar diýip umyt etýän. Ýani çünki bärik gelýän müşderileriň, ýani gelýän myhmanlaň ýüzde segseni, ýüzde togsany soms üçin gelýärda. Ýani adyňam üstünde samsala. Diňe şu zat prikolny. Men haladym. Bar ýogy üç sany nahar bar eken. Samsa, fiçi we manty. Hawa. Örän gowy pikir. Menä beýendim bu zady. Menýuny beýendim. Bular ýaly üç nahar bolmagyň sebäbem, hany, diňe hamyrly naharlar, şu naharlary iýjek adamlar üçin. Hany, meselem, häzir burgere näme üçin gidýäň? Burger iýmäne gidýäň. Pizza näme üçin gidýäň? Pizza iýmäne gidýäň. Hany, şolar ýaly has gowy pikirler bilen. Aýna, beýendim. Somsa iýjek bolsaňam bäri iýer. Ýa-ýa, somsa, pitji, manty. Bu pikir seniň özüňe geldimi ýa başga birisi maslahat berdi? Ýok, meň ýany özümde-de bardy, ýöne başga birleriniň pikirleri bilenem. Şu kafe bu seniňkimi? Men komple işletmeji men. Öz ýegenimiňki kafe, ýöne komple işletme mende. Aýlygyň näçe manat?
Aýlyk alamok.
Öz ýeriňde-de bir aýlyk bolarmy? Hä sen çisto wyruçkany alýaň. Köp gazanýaňmy?
Allaň berenini gazanýan. Hem köp hem az adam däl özüme ýetjek. Bu ýerde bişirilýän samsanyň başga bişirilýän ýerlerde samsa bilen näme tapawudy bar?
Ony bara häzir men başga ýerlerde samsy iýip görmedim dogrymy aýdaýyn. Hany başga türkmen kafelerde hiç bir ýerinde samsy iýip görmedim. Şoň üçin hem tapawudyny aýdyp biljek däl ýany. Ony iýip oturan müşderilerden sorap neme edip biläýmesek. Dizaýn barada sorajakdym. Köp pikirlendiňizlämi dizaýn barada?
Ýok, biz birazjyk ýeri ulaltjak bolýas, hany başga bir ýerde. Şonuň üçin kän ol bärik näme edenimzok ýani.
Ýok, başga sowsahanalara girdik ýaňy. Olarda karoçe türkmen zatlary, tahýa, mahýa o bu. Sizde görüp bilmedik ýaş ony. Bizde çisto klassikmi zat etmäli şu.
Bizde görmeýänligiňiziň sebäbi biz diňe türkmenler üçin däl, hany ýerli watandaşlar türkler üçin hem başga ýurt duşyndan gelýän ýabanjylar üçin hem edenimiz üçin hany diňe türkmenler üçin däl meselem şu wagt şu taýda görüp oturýan bolsaňyz ýigrimi prosent türk myhmanlar türk müşderiler hany gelenlerinde olar hem bir diňe türkmenler däl hany öz ýerli watandaşlar bäri türkler üçin hem bir neme bolsun diýip şoň üçin ýaly kän bir türkmen dizaýner edemzok biz. Ýani a türkmen dizaýny etseň türkler gelmeýämi? Ýo gelerler de ýani bilemok ýani bir hili gelerler ýani agzynyň tadyny bilýänler ýene edenler hökman gelerler gelmän gitjek ýerleri ýok da. Iň bet samsa samsalandy diýip bileň. Meselesiz.
Ony galan samsalar samsa däl. Ýok men somsa däl diýemok somsadyr koneçna ýöne bet däl ýany beti çünki men öz somsamy öz bişirýän naharlaryma ynanýan ýöne hudaýa şükür görüp otyrsyn özüňem daşarda adamlar oçlara garaşyp otyrlar ýa şu adamlar ýalyny köp eken diňe. Somsany birazjyk, hatda şu wagt üç tamdyr işläp otyr. Üç tamdyr bile birazjyk ýetişmeýär. Günüňize näçe sany somsa satýaňyz? Agam men günlük pylança diýsem ýalançy, sebäbi Primernä günlük näçe kelle?
Primernä. O sorag aýraly.
Müň barmy? O sorag aýraly. Iki müň?
Hemme zat sekretnaý. Nalogowy tölemisizem ýa? Ýok, olar ýagşy soraglar. Düşünikli.
Iň bet samsany biz häzir iýeli, soň karar berýäs. Boldy, häzir gyzgynjak çykýan. Bu wideodaky diňe biziň pikirimizdir. Ýagny siz gelip, belki siz üçin islendik bir kafede gowy bolup biler. Bu wideoda diňe biziň pikirimiz. Hawa, her kimiň agyz tagamy başga. Meselem, siziňki başga, meňki başga, başga birleriniňki başga. Ýagny şonuň üçin her kimiň agyz tagamy deň bolmany üçin biri halamanam biler, biri halap biler. Ýöne diýşim ýaly, gelýän myhmanyň ýüzde segseni soms üçin. Bratok,
şu girişde suratyň bar, ulakan.

Hawa, zaten bilýänlerem, ýöne bilmeýänlerem ýagny birazjyk bilsinler diýip. Meselem, käbir kişiler gelýär, meselem, meniň ýanymda dur, Hany şu taýda öýtýän ýaňy ýalňyşym ýa-da bir gyz içerik girdi, meniň ýanymda şeýdip durun welin gorkdy. Käbir bolýar, göni gelýär-de hem şoňa soraýar, Ýer barmy?

Şu türkmen kafelaryň içinde sen üçin haýsysy bet?
Aga hemmesiniňem öz boluşlyja bir nemesi bar, gowy tarapy bar. Hemmesiniňem. Hany diňe bärdäkiler däl, meselem häzir Kadyköýdäkiler, Mejideköydakiler, Aksaraýdakylar. Hemmesem otlişne. Sawjabo brat
karşyladyň zat etdiň prawda ýarym saatdan beri gürleşip otyrys samsa entegem gelenok widimo realny adam köp şoňa garaşýas. Samsalar biz hiç hili gyzdyryp beremzok kak položnyý azajyk garaşdyrýas ýöne gowy zat berýas meselem hazir men saňa geldim şu wagt galan duran samsany gyzdyryp bersem ertir gelersiňmi gelmeýäň Şonuň üçin müşderä aýdýas, gelýän myhmanlara aýdýas, şular ýa şular ýa somsamyz indi täze çykjakdyr, birazajyk garaşdyrýas, on bäş, ýigrimi minut, näçe minut bolsa wagtyny aýtýas, şoňa görä okeý bolsalar, okeý diýýärler, ondan soň gyzgynjak.
Plyus-minus näçe minut garaşmaly samsa? Aga, maksimum ýigrimi minut, ýigrimi bäş minut. Sebäbi meselem ýaňy siz geleňizde men görýäňizmi promoý efirde otyrdim tik tokda çykyp otyrdy şol şu wagt çykdy gutardy yzyndan gön bärde iki kişi ýa biri ýaýýa biri bükýä i çykaryp otyran eýýäm soň tamdyr gyzandan soň ýene ýapýa ýane şol karalyga bir ýigrimi minut ýigrimi bäş minut gerek bolýa. Näme üçin kstati ol tiktokda primoý efir edýäňiz? Näme kömek berýär? Eý näli men ol özüm esasy sosial media gaty erbet näme edem soň ins tiktokda bir podarka zady berýälem pul gazanýaňmy? Ýok men hiç hili ýekeje gramam pul üçin ýa podarka ýene üçin tiktokda hiç hili zat edemok diňe öz reklamam bolsun bilmeýänlerem bilsinler girsinler görsünler diýip näme etýän.

Bu ýerde Döran ata otyr. Kontrol etjek bol otyr. Erbet zat aýtmasynlar diýip. Ýo otyr ber brat, bolşy ýaly aýdam. Dogry, dogry aýdam. Dogry aýdýas. Aýna. Göşi bar brat. Bar eken göşi içine piçe.
Meňkide göş az eken. Bat bat. Bar bar diňe az.
Biziňkide hiç azam bolmaýar känäm bolmaýar sebäbi biz terezide ölçäp goýýas. Duzy kандай? Duzy kanda? Poka dady bilemok. Tez tez ye tez tez.
Sowuda kal. Bizde ise alow bu. Yani tamdyrdan çykaryp aýdyplar.

Ýok, siz somsak bolma.
Özüň etseň bolada. Pod tradisiýa. Sen birinji ozuň ber. Korotşe ýe boldum az menem. Ýani şindi samsasy naturdan hem ýagşy ekeni. Geldi sveji hruşçaýşi. Sen korkmen aýdyber. Ýanynda oturan diýip korkup aýtma. Men men Allahdan başga hiç kimden korkman. Nu doka realne ýagşy ekeni. Ýa bir Kemçiligi bar. Göşi az eken.
Diňe realny az ekende. Az eken, realny bak göşi az ekeni. No toka duzu, emme zady yağı ma emmesi yerinde eken. Atak başka tap bilecek gapim yok. Men üçin biraz duzu köp geldi.
Gel.
Yo realny biraz zad geldi. Çuçut bilen, çuçut.

Beýendim. Öýem bolmaly şonka.
On. Ondan on.
Ondan on. Yok ondan dokuz pardon ya bitti zat bart ya. Ondan dokuz. Abi yanka kaç ben ettim sekiz mi? Sen fikir et şurada adam oturan yok.
Bratak değil. Detayını öyle.

Samsaň içinde göç bolmasa biraz no tagamy tarapdan gowy ýöne biraz kesipdirler göşi ýa powurdan soramaly ýa
işletmejiden aýna
galan zat nihuýow.
Brat ýöne az däl sebäbi bara nädip bileýin biziň Şu tä tandyr samsa başlanymyzdan bäri şo bir gramaž, hamyryň gramažam, içiniň gramažam şo bir gramaž terezide, häzir çykyp barýarkaňyzam görersiňiz, terezide kak položno. Çünki içine goýýan etimiz hamyrdan has agyr. Sebäbi häzir ony hamyryň içine goýup tandyra ýapyşdyrmaly. Ondan kän goýýan bolyn uje tamdyrda duranok gon akýa hany öz bolmalysy öz bolmaly gramajyndan şol. Mende ýene bir sany soram bar näme üçin beýleki restoranlarda otuz liradan sizde kyrkdan näme tapawut bar. Aham o kyrk bire gurtarýa meni. Sebäbi Rasgod zatlary bilen.
Rasgodym bar, bir syr işgärim bar, bir syr dogulgaz, irdenden agşama çenli kira.
On lirasy brend üçin goýlanokmy?
Ýok.
Oba kysaj piýaz ýok desem boladyr. Boşkada piýaz oba degersiň özi.
Piýazda hem ekonom edipdirler.
Çünki piýazam şka piýaz sogan näme? Soganam ba ýöne bildirenok sebäbi etden. Şo gowy diňe şo gowy. Ha.
Ýani siz içi ýani az diýýäňiz-de az däl ýani bolmagy söýüp şon ýaly. Onam ýani näme üçindigini aýtdym. Häzir ondan kän goýýaňmy? Göni tamdyrda duranok, hamyr göterenok, sebäbi.
Zala ibermeli hamyry.
Nirä?
Zala.
Trnowka zala? Hawa.
Çüt-çüt uzyn bolsaň kelleň deýär. Karoçe pul töläjek bolýas, ýok-ýok diýýä. Näme üçin? Eý, birinji gezek gelýäňiz, aýagyňyz alşsyn.
Eger täze myhmanlar gelse, agzalardan, olara da mugt beriň. Ýani tanaýandan bolsa, birinji gezek gelýänler bolsa, koneçno. Bize wse rawno, öz pikirimizi goýýas. Bizi satyn aljak bolýarlar, no biz satylmaýas. Iki samsa diýip, biz öz pikirimizden gaýtmaýas. Satylmaýas.
Az polibom aýdam sazy nime bolup geçenlerini